Bayeswen ɣur-neɣ yaql-aɣ eh, deg iger n ziri arrac-nneɣ deg yinitel ssnen d acu d iger n ziri d abrid n yettawin s islan neɣ s asif ma tɛeddiḍ seg at leɛmara si laɛinṣer-nni n bumeqqad daɣen-nni di la topo nimi lmeɛna-s amegren irden dagi

ad yili di 2968 lmeɛna-s yennayer isa sin ismawen yani il est composé de snat li fra li term neɣ aynat yan lmeɛna-s amenzu amezwaru yennayer meɛna-s ayur

di, di Jérusalem, na Orchalim, na kena sawan starat Medina Salam, le temple de Salomon. Alors, euh, ma tɣaraḍ l'Ancien Testament, a tafeḍ kra n icarat, kra n meɛlumat, i d-yeqqar belli ataya arwa si lsud ad ken-ixerref, ad ken-isserwet, ad wen-yawi di trizoni-nwen ɣer lsud. Tagi d l'icarat cacnaq, malgré il n'a pas cité son nom

alamma tṛuḥeḍ ɣer Sudan, ɣer Nijir, ɣer Mali, la Mauritanie. Tura aseggas ad giliten nhegga-yas, on invite Rachna deg uzaknun, d imnawa, d iḥeggi, deg usaṭṭan, di Liverpool ad d-asen, ad ḥeḍren, ad ččen, ad swen, ad zhun, u aɣ-cerken, on va partager taẓidanin n taddart. Mṛeḥba yes-wen. Tella une pièce théâtrale la plusieurs activités la chorale ccna tella euh, la projection film amaziɣ tameddit la euh, concours des plats traditionnels euh, la tesfifin llan wulgumen aṭas ur ssin ara d acu d ulgum ala lmuhim aṭas leḥwayeǧ i yellan ad tent-npartaji ensemble asen yennayer dagi deg initen bnwal ɣer yennayer Yella umenzu-nnes, laruṭri-nnes, ass amezwaru, tella lɛezla n ukanzi amjur, ass wis xemseṭṭac si yennayer. Alors, euh, imensi n yennayer, ttheggin-as medden ayaziḍ n Leqbayel, taluvya n temteɛyunin, irden, taluvya n tamellalt, taǧelbant, taqurant,

tezyen ma tḥennek xir lmakiyaj agi artificiel i s-d-yeǧǧaǧǧan leɛyub i lapo i s-d-yeǧǧaǧǧan lehlak i tiṭ i yettdifuṛmin zzin n tmeṭṭut txeddem agusim yelha mliḥ i tuɣmas i yicenfuren i lajunsib ad txeddem taẓult ur telha mliḥ i wallen ur ternu-yas sser ur tettniṭwa yidallen ur txeddem timmi lḥerqus

Tettili le 15e jour, ẓama ḥkiɣ-d fell-as neɣ ala, le frère aîné, aqcic neɣ gma-s ameqqran, ad s-yekkes, ad s-yegzem cwiṭ ucebbub, i gma-s amecṭuḥ, mačči mliḥ, yettili yiwen n ljeu,

Unidi kan akka, am bad arrac-nneɣ ad kkaten ɣef tewwura, wa d-ffɣent tlawin, wa d-fkent idrimen, aɣrum, iniɣman, timellalin, lesfenj, ṭajin, eh, taṭemmint, kul yiwet d acu tenwa neɣ d acu tessa avec un grand sourire, s lferḥ d ameqqran. Eh, ttemɣafaren medden, ttemrezun fell-asen, ttmektin-d tiqdimin, isefra, tibsarqin, ah, awen-d anneɣ ah, kra kan akkagi des explications neɣ des interprétations ma akken akken i ayaziḍ Tidmarin i t-id-tessentint yergazen, qqaren-ak ad jehden, ad qewwten, akken ad qablen un travail dur, li travaux forcés, ad xedmen ad d-awin aɣrum i warrac i tlawin. Timesḍatin, qqaren-ak ttakken-tent ilijan i warrac, bac ad neggzen, ad jelben, ad ruḥen ad d-inigen. Tiferrawin, ttakken-tent i tullas, qqaren-ak bac ad neččent,

2968 Domiati Akli akked yelli-s n Rǧas i la t-id-yettfilmen On vous souhaite une excellente aseggas ameggaz plein de joie, de bonheur, de réussite di lṣeḥḥa-nwen, di lehna-nwen, deg uxeddim-nwen d Rabbi i lmundunti la ten-ceggeɛ syagi i leǧnas merra Ncṛeɛ ad ḥebsen idammen, ad ḥebsen tlizinudasyon-agi, laẓ-agi, idammen-agi, à l'occasion n Yennayer imaziɣen. Oh, bye, à la prochaine!